איך פלעג עס פארלערנען, איך פלעג מאכן קאפיס פון דעם, איך פלעג עס פארלערנען מיט די מיט די בחורים, אז א זאל זען, די אייבערשטער האט ליב, די זוהר הקדוש פרעגט, וואס איז די גרעסטע אינדזשוימענט ביי די אייבערשטער, וואס איז די אייבערשטער'ס גרעסטע תענוג, ווען א ארעמאן קומט און ער האט טענות אויפן אייבערשטן, אלע מלאכי, אלע מלאכים פרעגן, וואס טוט די אייבערשטער יעצט? זאגט מען, די אייבערשטער באשעפטיגט זיך יעצט מיט די זאכן וואס ער האט ליב, מיט וואס? עפעס א ארעמאן טענה'ט זיך מיט אים, קומט צו לויפן די בעסער שמערל, וואס דארף וואס דארף עזר טענה'ן מיט די אייבערשטער, ס'פאסט נישט, לאמיר אונז קומען, און זאגט די אייבערשטער איך דארף נישט קיינעם, איך מיט אים ווילן זיך דורך קומען, זאגט ר' נתן אויף דעם, דאס איז געזאגט געווארן אויף א ארעמאן בגשמיות, איך האב נישט קיין געלט צו צאלן, איך האב נישט קיין רענט, איך טענה זיך מיט די אייבערשטער, באשעפער האסט מיך חתונה געמאכט, איך האב א שטוב מיט קינדער, וואס זאל איך טון פונקטליך יעצט? ווי קען איך די ווייב זאגט ברענג געלט, און ווי ברענגט מען געלט, וואס זאל איך טון, האט עס די אייבערשטער זייער ליב, נישט א קשיא, זאג מאל א מענטש האט א קשיא אויף די אייבערשטער, ברוגז אויף די אייבערשטער, איך האב א טענה, איך גלייב אין דיר, איך ווייס אז אלעס וואס דו טוסט איז גוט, אבער איך טענה זיך מיט דיך, איך קען נישט אזוי לעבן, איך דארף געלט. וכל שכן וכל שכן קל וחומר בן בנו של קל וחומר ווען א מענטש איז א עני ברחניות, אזוי ווי עס שטייט אין מסכת עירובין אז א אין עני עלו מן הדעת, וואס הייסט א ארעמאן, א ארעמאן הייסט איינער וואס איז האט נישט קיין שכל, וואס הייסט שכל? שכל מיינט א מענטש זאל וויסן אז די אייבישטער איז מיט אים, און טו נישט קיין שמוץ, און עס איז נישטא קיין פלאץ ווי מען קען אנטלויפן פון די אייבישטער, וואס טוט א מענטש ווען ער וויל זינדיגן? וואס טוט א בחור ווען ער וויל קוקן א גוטן מאווי? וואס טוט א בחור ווען ער וויל קוקן א גוטן מאווי? ער גייט אין א שטוב, און ער מיינט טאטע מאמע שלאפן שוין, און ער שפארט צו די שטוב, מען מאכט צו די ווינדא שעידס און יעצט קען איך קוקן א שמוציגע מאווי, די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער איז דא, פון די אייבערשטער קען מען זיך נישט באהאלטן, דאס טייטש אז דו ביסט א ארעמאן, דו האסט נישט קיין שכל, דו האסט נישט קיין שכל, שכל מיינט אז א מענטש איז מכיר ער ווייסט אז איבעראל איז די אייבערשטער, וויפיל בחורים ווי פון איר געלייט שפארן זיך איין אין אין אין שטיבער און ער גייט ארויף אויף די אינטערנעט גאנצע נעכט זיצט און געט דאס איז דאך א זאך וואס מ'קען נישט אראפגיין פון דעם דאס איז אזוי ווי דראגס אזוי ווי דאופ א מאווי שמוציגע מאווי איז אזוי ווי דאופ ס'ציט פון איינס צום צווייטן און די האסט פון דעם גארנישט מען ווערט נאר פון דעם דעפרעסט, מען ווערט צעבראכן, מען ווערט ברוגז אויף דער גאנצער שטאט, און מען גייט אוועק פון דער אייבערשטן דורך דעם, און נאכדעם טוט מען צופאלן, מען לייגט שוין נישט קיין תפילין, מיין תפילין ליגט ערגעץ איך ווייס נישט ווי פארפאקט, און נאכדעם דארף מען שוין נישט קיין שחרית, נאכדעם נישט קיין מנחה, אלעס קומט נעבעך פון דעם אז א מענטש פאלט נעבעך אריין אין די. עבירה פון ניאוף, ער קוקט שמוץ, ער קוקט שמוציגע מאוויס, ס'איז הרג'ט די מענטש בגשמיות, נישט בסדר, איך רעד נישט ברחניות, בגשמיות הרג'ט עס א מענטש, איך בעט זיך טייערע בחורים, האב שכל, האב רחמנות, פאר דיר, פאר דיר, ס'לוינט זיך נישט צו קוקן קיין שמוציגע מאוויס, איך זאג דיר עס ווייל איך וויל דיר העלפן, דו ווילסט נישט, דו טוסט מיר נישט, דו טוסט מיר נישט קיין טובה, ס'איז נאר פאר דיר, זאלסט וויסן, די די הרג'סט דיך דיין גשמיות'דיגע לעבן, די אלע וואס זיי גייען אריין אין די מאוויס און גארבידזש פון שמוץ, זיי האבן שוין נישט קיין לעבן, און מענטשן זאגן זיי קענען פון דעם נישט ארויסגיין, דאס איז א זאך וואס ס'גייט און דו פאלסט אריין אין דעם, ס'ציעט נאך איינס און נאך איינס, נאכדעם קענסטו שוין נישט חתונה האבן, און אויב דו האסט חתונה האסטו שוין נישט קיין שלום בית נאכדעם, ווייל דו קוקסט דיך צוזאם מיט אלע שמוץ, קוקסט אן אלע פרויען פון די גאנצע וועלט, נו וואס דארף איך יעצט, וואס וואס וואס וואס וואס האב איך שוין מיט מיין ווייב, און נאכדעם מיט מיינע קינדער, מען ווערט נאכדעם נעבעך אזוי אזוי אזוי ווייט פון די אייבערשטער, און אזוי ווייט פון מענטשן, און נאכדעם ח ח הייבט מען זיך אן צו קומען בזיונות, אזוי ווי דער רבי זאגט, דער רבי האט אמאל געזאגט א שיינע ווערטל, האט דער רבי געזאגט, מען זאגט יעדן טאג ביים דאווענען אל תביא עין לא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, האט דער רבי געלאכט, האט דער רבי געזאגט, ס'איז נישטא אזא זאך, אדער. א נסיון אדער א בזיון? ווילאנג ס'איז א נסיון, כ'האב א נסיון אבער כ'טוה עס נישט, איז פיין. ס'ווערט אויס נסיון, יעצט קומט שוין א בזיון. יעדע יעדע זאך קומט ארויס סוף כל סוף. מ'קען עס באהאלטן א א חודש, א יאר, צוויי יאר, ס'איז מיז. ווייל אזוי איז א מענטש, א אידישע נשמה קען נישט האלטן אין זיך דאס. ס'מיז ארויסקומען. ס'מיז ארויסקומען. אה, מאך מיר א שווייג, שוין. ס'נישט דא אזא זאך. ס'קאכט אינעווענדיג. ש.

קוק אין סידור, יעדן טאג, יעדע איד הייבט אן די טאג, מאכט מען די די צוויי תפילות, אל תביא עין ולא ידע נשאי ולא ידע בזיון, מרחיקני ה' דברו מאי חב ארא, שוין, נאכן יהי רצון מלפניך, לייגט מען אריין נאך איין, ה' דברו מאי צרו מאי חב ארא. וואס דארף מען עס איבערזאגן צוויי מאל? האסט דאך א רגע צוריק געזאגט אז די הייליגע בעלזא רב האט געזאגט אויף דעם העלפט נישט איין תפלה, אויף א שלעכטע חבר דארף מען בעטן און בעטן און בעטן דעם אייבערשטן ווייל א שלעכטע חבר קען דיך אוועקפירן פון פון דיין גשמיות'דיגע לעבן. מוהרא ש זאגט אייביג אז די גיהנום און די גן עדן איז נישט אויבן. די גיהנום און די גן עדן וואס דו זעסט אין די ספרים דאס איז דא, צוויי מענטשן קענען זיצן איינער לעבן צווייטן, איינער האט אלע תענוגים, ער האט א פיינע שלום בית, ער האט א פיינע רילעישאנשיפ מיט זיינע קינדער, און ברוך השם ער האט שיעורים יעדן טאג, ער ארבעט פלייסיג, ער ברענגט אהיים פרנסה, ער מאכט נישט קיין חובות, ער גנב'עט נישט קיין געלט פון מענטשן, און ער איז א זאנע מפרנס, ער שפייזט זיין ווייב און קינדער, און נאכדעם גייט ער אין שול און מאכט אויף זיך א שיעור א בלאט גמרא, ער האט זיך א שיעור אין שלחן ערוך, אה! אלע טעם האט עס, ס'קומט א יום טוב און מען זעט ווי מענטשן ענדזשויען זיך, פשוט האבן אזא תענוג ביים סדר נאכט, מען זיצט מיט די קינדער און מען האט שוין חתונה געהאט די קינדער און ברוך השם ס'איז אזא געשמאקייט, ס'קומט א שבועות אזא געשמאקייט, ס'קומט א פלעינע שבת אינדערהיים, דער מענטש איז עפעס אין גן עדן, ער זיצט מיט די ווייב מיט די קינדער ווי עפעס איך ווייס נישט וואס גייט פאר אויף די וועלט, צרות, איך ווייס נישט גארנישט, און מען טאנצט אינדערהיים, מען זינגט ניין עולם הבא, מען זינגט יום יום שבת, וואס איז געשען דא מיט ענק? און נאכדעם דא א צווייטער, דאס איז נעקסט דאר נעיבער. גיהנום, נישט דא קיין שבת'דיגע סעודה, מען הרג'עט זיך, מען קראכט זיך, נישט, מען דארף זיך נישט סעפערעיטן צו האבן צרות, און מען דארף זיך נישט גט'ן צו האבן צרות, דאס פעלט אויך נישט, אבער איינער טוט וואס אז רוב רוב מענטשן לעבן דאך יא מיט די ווייבער, יא פון די רוב מענטשן וואס לעבן צוזאמען מיט די ווייבער, איז פון דעם איז דא מענטשן וואס זיצן אין גן עדן, און מענטשן וואס זיצן אין גיהנום, איז דא מענטשן וואס האבן די גיהנום אינדערהיים. וואס איך זאג זאגט זי פארקערט, וואס זי זאגט זאג איך פארקערט, און מען שלאגט זיך אדער מיט די קינדער אדער מיט זיך אליינס, און דאס קומט אלעס נעבעך פון די עבירה. אבער ווען א מענטש היט זיך אפ פון שמוץ, ער קוקט נישט פון יעצט, קודם כל איך וויל נישט צוברעכן קיינעם, ס'דא בחורים וואס האבן שוין נישט ליב די דרשות ווייל אוי וואס זאל איך יעצט טון, איך האב יא געקוקט אלע שמוצער, וואס זאל איך טון, איך האב יא געטון אלע נארישקייטן, פון יעצט, די דרשה איז נישט געזאגט געווארן דיך צו צוברעכן וואס איז געווען, פון יעצט בעט די אייבערשטער באשעפער איך וויל נישט מער קוקן קיין שמוץ, איך וויל מער נישט האבן קיין שייכות מיט די גאנצע חזעריי און די אלע נארישקייטן, איך וויל נאר לערנען און דאווענען, איך וויל זיין א נארמאלער בחור, איך וויל חתונה האבן, איך וויל האבן א גוטע לעבן, דאס איז די מעלה פון רעדן צו די אייבערשטער, אונז קומען צוריק צו די זאך, איך האב איר נאר געוואלט געבן א א ביישפיל ווי אזוי מען קען רעדן צו די אייבערשטער, ווען א מענטש רעדט זיך אויס צו די אייבערשטער, ער טענה'ט זיך מיט די אייבערשטער, דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע שעשיען ביי די אייבערשטער, ווען א מענטש קומט און ער טענה'ט פאר די אייבערשטער, א בחור האט דאך א טענה, באשעפער איך וויל נישט זינדיגן, וואס זאל איך טון? מאך מיך, מאך מיך א חתן, מאך מיך חתונה, איך קען נישט בלייבן אזוי, איך וויל זיין א ערליכע איד, איך וויל זיין א ערליכע איד. טרעפסט אמאל א בחור און די געסט אים א ברכה די אייבערשטער העלף מיר זאלסט א חתן ווערן, און ער זאגט אה, איטס אקעי, איטס אקעי, איך יאג מיך נישט, איטס אקעי. נאר פאר אזוי צובראכן, וואס זאל איך גיין זאגן אמן? ער שעמט זיך דיר צו זאגן אמן, האב איך אבער אים, איטס אקעי, איך מיין, איך יאג מיך נישט, איים נאט אין א ראש. וואס יאגסט דיך נישט? דו ווילסט דאך זיין א ערליכע איד? נישט קיין ערליכע איד. זיין להבדיל א גוי.